Ko au te whenua, ko te whenua ko au. Ko te whenua he mea whakaherehere mō nā tangata katoa i te ao. Um, kua whawhai tōnu nā tangata uh, mō ōna whenua, nā te mea ko te whenua, ko te ihi, ko te maori, ko te um, tūranga waiwai, um, ko te wairua, Ko te mana o ngā iwi, o ngā tangata katoa. Ka taea e koe te marama te hononga o ngā tangata Māori ke, ke roto i ngā whakatauki. Arā, piki atu ki te taumata o tōku maunga, ka kite au i te mana, i te ihi o te whenua nei, nō ōku tipuna. Ka taea e koe te rongo um, te hononga o ngā iwi i te whenua, um, kei roto i ōna pēpeha. Ko Taupuri te maunga, ko Tainui te waka, ko Waikato te iwi. He piko, he tanewha, he piko, he tanewha. Ka tae e koe te kite te hononga kei roto i te kupu whenua. Kotahi te kupu, tokomaha ngā, ngā whakamarama. He aha tō whakaaro i rongo ai ngā koe i te kupu whenua? Te one one, te ngahere, ngā maunga, ngā wai rānei. Ko te whenua te whare tangata kei roto i te māmā i korowaitia ai i a tātou e pepi ana tātou. He kupu kē mō um, te ewe i muri i te whānautanga o te pēpi. Ka tanumia te iwi ki roto i te whenua, mā te aha ka mōhio tōnui ngā ngā tangata ki whea i hoki ai rātou mēnā e ngaro ai. Ka rongo tātou te hononga ki roto, kei roto i ngā kōrero tuku iho o te orokohanga o te ao. Ka puta mai tātou mai i Papatūanuku rawa ko Ranginui. Nā whai anō rā e whawhai ana ngā tangata mō ōna whenua. He maha ngā tauira o ngā raruraru i waenganui i ngā iwi me ngā hapū iwi i, i mua i te hekenga o ngā Pākehā ki Aotearoa. Um, ko te taki o te nuinga o aua pakanga um, ko te whenua. Ka tae mai ngā Pākehā uh, ki Aotearoa, Ko tana um, kai taonga um, ko te whenua. I ai ki te maramatanga o ngā iwi Māori, um, nā te hainatanga o Te Tiriti o Waitangi i te tau uh, 1940, um, e noha na um, ki a rātou te kaitiakitanga o ōna whenua, o ōna um, tikanga, uh, ōna taonga tuku iho um, rānei. Ahakoa um, te hainatanga o te Tiriti o Waitangi, uh, ka hari tonu ngā pakanga i waenganui i ngā iwi Māori, ngā hōia Pākehā, i ngā wāhi katoa i te motu. Heoi anō, ko te hiahia o ngā iwi o Te Ika-a-Māui ki te whakakotahi kia rite ai te mana kawanatanga ki te rangatiratanga o te Pākehā, kia puri ai te whenua. Te tikanga hoki o ngā iwi Māori. I te tau 1858, i Pūkawa, i tohua ko Pōtatau Te Wherowhero hei kīngi e ngā rangatira i te motu. Nā te mana o te kingitanga i whakawehea a Governor Grey, nā reira i tono ia ki ngā rangatira o Waikato kia taurangi ai rātou ki te Kingi o Ingarangi. Ki te kore rātou e whakaae, he tohu whawhai tērā. Engari i mua i te tainga o te pānui, ka tīmata te tuki ki runga i um, um, ngā papakainga Māori i Tamaki Makaurau. Ka haere atu rātou ki te, ki te Waikato. Ka tīmata ngā pakanga o Waikato, ngā pakanga o te whenua rānei. Ka tīmata i Marimari, ā, whai muri, ā, ka haere mai rātou, um, kei konei, um, i Rangiriri. Ka haere tonu ngā hoia Pākehā, um, mā te Waikato. E tatari ana, um, te ope o Rewi Maniapoto, i te pā o te tauranga, o tauranga merumeru i Pāterangi. Um, engari, uh, kua rongo ngā, ngā Pākehā i te kaha o, ta, o taua pā, nā reira ka haere tonu rātou ki Rangiaowhia. Ka ninihi te ope Pākehā ki Rangiaowhia ki te whakatoki i ngā tamariki, ngā wāhine nā korokoroua e karakia ana ai rātou ki ēnei tōtātō kainga. He mea hauhau ā, he mea tino māteatea hoki. Kei konei te pai o te riri o. Ōrākau, i reira ka mutu ai ngā pakanga o Waikato. He iti te ope o Rewi Maniapoto, engari he nui te ope Pākehā. Ka tono a Cameron ki a ngā kaiwawao o Ōrākau kia unu rātou, engari kāore rātou e whakaae. Ka kī a Rewi Maniapoto, E hoa, whawhai tonu mātou, ake, ake, ake. Whai muri i te hekenga o te pā o Ōrākau, ka pūnanga a Tāwhiao ki te rohe pōtae. I reira E noho hona ai ia, taenoa rā i te tau 1880. Ahakoa tana nohoanga i te Rohe Pōtae, ka whawhai tonu ia ki te whakahoki i ngā whenua raupatu o Waikato. Ko tana kīanga tere mau o te wā nei, ko i riro whenua ai atu me me hoki whenua mai. Engari ka taea e ia te kite i te pouritanga, i te hahoretanga o ona iwi. Ka kite ia nga pouari, nga pani, na. Nga whenua kua ngaro ai ratou i te Waikato. A ka ki ia, kia kate ai te matenga o te tangata. Ka huri a Tawhiao ki te whakamarietanga. I te tau 1881, I te wā i kōrero ia i te kāwanatanga i Pīrongia, ka whakatakotohia e ia tana mānuka. Whakarongo mai, whakarongo mai, e te rangi ki runga, e te whenua ki raro, e te tangata e huihui nei. Me mutu te mate o te tangata, me mutu te urupatu o te whenua. Ka tānumia e au taku patu i te whenua, e kore au e mau anō. Takoto mai, e, e Waikato, kawa e rere o tātou toto, toto ā Moriaki nei. Mai i taua wā, ka tīmata pea te wā o te ateateatanga rangimārie. Ka whai ake ngā, ngā take whenua i te rautau rua tekau, i te rautau rua tekau mā tahi uh, hoki. Engari, ka whakatauhia kei roto i te rangimārie. He kōrero anō tērā.